O, dwi'n meddwl bod yn beth reit bwysig mewn pentra bach mor wledig a hwn. Mae o'n dod â llawer iawn o fusnes i ni. Bod yna gymaint o siarad Cymraeg yma. Mae yna bobl ochr a Gynarfon a Bangor a felly'n tyru yma. Ac, yndi, mae o'n werth llawer iawn. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n edrych ar ôl y iaith Gymraeg. Er na bod ni'n mynd Fel glywid Irwan ar yn siarad ni, dydy'n siarad ni ddim yn hollol Gymraeg yma, ond da ni'n defnyddio Cymraeg bod diwrnod yma. Mae gennym ni griw reit dda o staff yma rwan, ac mae pob yn siarad Cymraeg yma, a mae o'n beth reit braf. Da ni'n ennill busnes newydd am bod ni'n siarad Cymraeg yma, mae pobl yn dod yma i wrando na ni'n siarad Cymraeg. Mae'n bwysig iawn iawn bod ni'n edrych ar ei ôl o. Rwan, da ni wedi rhaid Un dalen gyfa yn y menu yn fama i explainio iddyn nhw sut mae'r Gymraeg, ffordd da ni'n ei ddeud o. Wedyn, mae'n neis, lle gen i deulu, lle rhyw ddeg yn eista mae i gael panad ac acan, a lle bod nhw'n gael gweithad yn hir a ddim byd i wneud. Mae'n neis clywed nhw'n trio siarad ar ôl gwrando beth da ni ddeud. Cyngor gorau swn i'n medru ddeud bod ni yn, bod pawb yn edrych ar ôl y iaith Gymraeg. Ddim eisiau bod yr rhy Gymreigaidd wrth gwrs, ond mae'n bwysig bod chi'n edrych ar ei ôl o, a dwi'n meddwl bod pobl yn edrych ar ôl y busnes i chi wedyn, yn dod yma i gael sgwrs. Yr ha fel hyn, swn i'n dweud bod, na, bod ni'n cael ta hanner y busnes o bobl yn Gymraeg yma, a'r hanner arall yn ymwylio o Lloegr ac ymlaen. Oherwydd bod fi'n Gymraes a dwi'n byw yng Nghymru, oedd o'n oedd o'n rhywbeth naturiol i wneud. Nes i'n nes i mynd ati i fod yn benodol Gymraeg, ti'n gwybod? Oedd o jyst mor naturiol i fi i fod isio hybu um, crefftwyr a cynllunwyr ifanc. Pan mae rhywun yn dod i mewn i'r siop i ddechrau, fydda i'n dweud bore da neu pnawn da, ti'n gwybod, pwy bynnag ydyn nhw, ynde? A mae yna ma sawl um, dysgwr yn dod yma oherwydd bod nhw wedi cael eu gyrru yma gan yr athro neu pwy bynnag lawr yn y coleg a yn dweud, o dos o'ch chi medu ynde, achos gewch chi sgwrs y fanno, gewch chi... Bo, a mae yna ma sawl person wedi gadael yn dweud, o dwi'n mor falch bod fi wedi dod i fewn achos sgynnau i'm lot o hyder a wedyn maen nhw licio dod yma achos gawn nhw, gawn nhw just siarad a peidio gwneud, peidio poeni am gorfod gwneud camgymeriadau achos dwi'n dweud, diolch gwahaniaeth y ffaith bod chi yn trio ydy'r peth bwysig, dim, dim pa mor gywir ydych chi, ti'n gwybod? So, felly fydda i'n trio defnyddio'r iaith um, hyn a fedrau, a hefyd fel dwi'n dweud, hybu crefftwyr ac um, cynllunwyr ifanc sydd yn defnyddio'r iaith gyda'r gardiau neu ar arwyddion bach ac ar yr enaml. Um, cwmnïau Cymraeg di hyn i gyd, yr dillad babi. So, dwi'n meddwl, swn i'n dweud bod 99 y cant o bob dim yn y siop o unrhyw Yy, os oes gynno fo iaith arno fo, iaith Gymraeg yw honno. Ti'n pobl dod o posteri yma, dwi'n dwi cyfieithu nhw i gyd. Dyn nhw'n yn cael mynd i fewn i'r ffenast os dyn nhw'n uniaith Saesneg. A dwi dwi chwaith ddim yn rhoi nhw yn y ffenast os dyn nhw'n uniaith Gymraeg, achos mae'n gweithio ddwy ffordd. Ti'n modd, os dwi eisiau pobl fynd i weld pethau'n lleol, dwi eisiau pobl ddarllen y poster yn ei iaith ei hunan. Ti'n modd, felly dwi'n dwi trio cadw y ddesgyl yn wastad. Y peth gyntaf da ni'n neud dwi'n meddwl yn y siop ydy da ni'n cyfarch pawb yn Gymraeg a dwi'n meddwl bod yr ymwelwyr sydd yn dod o bob man yn y byd i gyd wrth i bodda clywed dipyn bach o Gymraeg ac weithiau sgennyn nhw mond ella 20 munud yn dre so maen nhw'n licio clywed dipyn bach o Gymraeg um, yr Americanwyr um, Canadians, bob man, dydyn nhw'n mm. dod yma um, i'r dre. So mae, mae hynna peth cyntaf, mae'r arwyddion ni gyd yn Gymraeg, um, yn ddwyieithog, ond yn Gymraeg gyntaf. Da ni'n um, defnyddio'r weblyfr a Twitter a um, Instagram, mae hwnna gyd yn ddwyieithog gen i ni. Mae staff ni, da ni'n trio cyflogi pobl sydd yn siarad Cymraeg neu yn dysgu Cymraeg. Um, da ni'n eitha licio helpu rei sy'n trio dysgu um, mm. bod yn rhan o'r gymuned lleol lle mae o'n Gymraeg yn gyntaf. Ac um, dwi'n meddwl bod hynny yn neis i bobl lleol hefyd, ddim jyst yr ymwelwyr, bod nhw'n mm. dod i fewn a croeso cynnes lleol yeah. ac um, bod ni ddim yn just siarad Gymraeg er mwyn dangos bod ni'n Gymraeg i bobl o dramor.

wedyn mynd ati i gwneud yr arwyddion cyn cymryd y camau mawr fel, fel gwefan ella, um, mi, mi ddaw y peth i gyd at ei gilydd, does dim rhaid meddwl amdano fo fel un peth mawr i droi eich busnes dros nos yn ddwyieithog, cam ar y tro ac um, dyna, so cyngor sy'n rhaid.